Muzuva ranhasi ndichapindura imwe mibvunzo miviri kana mitatu. Kana ndapedza kupindura mibvunzo toenderera mberi. Pane mibvunzo inenge yabvunzwa yandinenge ndisina kupindura, nguva yacho inenge isati yasvika oro handiigoni. Pane imwe yamune mabvunzowo yandisingagoni, yandisingagoniwo ndosiya yakadaro, yandogonowo ndopindura. Pane mubvunzo uri panapa wekutanga uyu unoti izvo, imimi muri kuti izvo. Munhu anga achidanana neshamwari yangu. Pane chakaipa here kuti kana shamwari yangu yasiyana naye vakonana inini ndiite take over? Inini mhinduro yandingangopa in short ndeyekuti izvo e, pasinariyo yakadai kazhinji kacho ihwani achabuda mari pakuroora asi kazhinji e, pakushandisa togona kuzopedzisira taakushandisa tose ende mhinduro yandisi kupa kune vakuru vakatoita izvi kare ndiri kungotaura kuyouth e, vachiri kuuya kuti izvo mukaona bhazi kazhinji kacho risita serisina kuzara rimwe saidi rimwe saidi rakazara musafunge kuti no makurumidza kusvika pabhastop inogona kunge saidi iroro risina mahwindo saka isusu vari mukati tongokudza kuti kana uchida kuzokwira ukwire wakagadzirira kurohwa nemhepo Saka ndoo zvakafanana ne scenario yawandibvunza. Kana uda kukwira, ukwire wakagadzirira kurohwa nemhepo. Ma chances ekushandisa tose aripo. Number two, umwe ndokuti izvo panapa zvikanzi chinoitika muupenyu ndechekuti izvo kana ndichidanana nemukomana tichingotaura sehanzvadzi nehanzvadzi hakuna chinhu chiripo chinenge chaitika kana tisina kukisana nekubatana nekuita zvimwe zvinhu chinoita kuti relationship yedu isimbe Ah, hapana chakaipa eh, mwana wamai chandoda kungokudza ndechekuti ukavhura restaurant yako ukati maclients akapinda vasati vatenga otanga wavapa chikafu vodya mahara uchiitira kuti vazotenga vakafara chinogona kuitika ndechekuti vanogona kuguta pakutesta vapedza kuguta havana chikonzero chekutenga Unozongoona sezvinonzi rako business rekubika machips harifambe, riri kufamba ndererevari kutengesa masalad. Nyamba aa vari kuti havo kana vachinge vazobva kwamuri vopfuurawo zvavo vachitenga dessert vachienda. Saka mm, hapana chakaipa, ita mm, i, zvaunoda kuita uchazoona kuti masupplies awanga uchivapa mahara anogona kunge anga achidhura kudarika avaa kuzotenga then umwe obvunza kuti izvo will i be happy kuroora munhu asiri virgin haa dzese imota mufana kubocha unosvika kungoti imwe haina geji saka mm, to be safe munongofamba muchiita top up fuel nokuti haungazive kwayabva but zviri zvekusvika kubocha unosvika don't worry um, uyo uyoyo panapa ari kuti izvo partner yangu ine nharo munun'una hapana munhu angaite nharo kana pasina ari kumuitisa nharo it takes two to tango Uyu ari kubvunza zvikanzi izvo partner yangu haibvi pafoni yangu. Hanzvadzi isa password. Zviri nani kuti munetsane neproblem yekumunyima password than kutsanangura munhu wese ari mufoni mako. Uyu ari kuti izvo aiwa mukomana wangu anogona kunge achida kuona kuti ari ega here kana kuti pane vamwe varipo inini ndingangoti izvo e, zvichakunetsa mangwana kufamba nevanhu vari insecure vachakunetsa uyu woti izvo ya iri kunetsawo panapa ndeye profile mukomana ari kuda kuti aise profile inini chandingangokuudza ndechekuti kana uchida kuti vanhu vasacheuke mukombi uri pafoni dzora volume ukawedzera volume vanhu vese vachanzwa discussion hauzorambidzi vanhu kukomenda ndozvakangofanana nekuisana pamaprofile Munenge mati wanzei volume, madii umbomira wakandwa mukitchen kuitira kuti usazoita basa rekutsanangura kune vanhu kana vakuda kuchiziva kuti muchiko here kana kuti hamuko. Ndinofunga e, mibvunzo yandinayo panapa ndatopedza kutsanangura. Handifunge kuti pane zvimwe zvinoda kutsanangurwa zvinodarika ipapo.